Merheba ji we re şeva û xweş be înşela wan bi xêr û xweşî bin. Qehweke xwe hazir kin were em dest bi mesela xwe îşev bikin. Mesela me îşev li Sûriyê li Dêrezorê li mentîqoke jê re dibêjin Bûkimol. Bûkimol maruf e li Dêrezorê. Mesela me di sala du hezar û heştê de bajarê Bûkimolê Qîskek emrî xwe bîst û şeş sal e û qîsko maşallah qîskeke tişkî qelew e. Wergoyê gewre spî ye bes tenê nû qelewbûnê xwe tişkî zêde ye. Tiştekî vê qîskê hê mûmeyîz e. Ê ku dêrînê miletî ehlê bokmalgî serşorê bike, xwedî bokmalgî serşorê bikin. No vê qîskê din bi deng dayê. Ku derd kevê şorê hemo nêzîkî di kîlo zêr bi xwe dike û dor pê di konekê veke.

Jin, min ku kî pê vo dinêrî gih hesret dimînin temo ku derd kevê her corê ê tewirî giron ê tewirî rind li xwe dike û derd kevê digere. Yanî jin ku lê dinêrin gî dibên onê çi xweş çi qûsil zêrê xwe ye meselên gî wanî serşorê dikin. Rokê jinkeke bi emir mezin wê dibînê çav lê dikevê dorê bokurî xwe. Çapelê kurê xwe digirê nûv kurê wê ji Hemdon e. Dibê vir de were kurê me zikê te re tiştekî bêj me. Dibê çi ye hûnê de bêje. Dibê taqîza filên û filên dî ye dibê erê. Dibê ew qîskê hûna qelew yê hûna xwe tij ji zêr dikê. Dibê erê çi bîye tu boqlîkê ji min re bixwazî. Lewê dibê xwazkiya min tu bikiş tayî berî min tu bonîyî. Dibê çi çira. Li o dibê ew vê qîskê û çek ne berg û çikur nod ne te. Tu li ku qîzik li kur.

Xwe bigîn û tu bê muecebî, xwe bigîn û te wê ecibondî. Hêdî hêdî ala sos dikê jêr bê dikê nû ez kê te bixwozim. Elmim tê şûr mûrê wanî bikî. Ê gû dûro gû heto tu ji mir tînî mol. Gû te wanî mol ew îşê min e. Kur ru gû min fehm nekiriye hûn dikê çi bikî. Gû em e xwe jê xelos kine û zêrê ji ser jê bisîne. Guh û zîrê hûn li ser tenê ho ê li ser tenê heto em soxin binê çend sola me îş bikê. Gurik û onê mû tu dûr xi dibêjî, tu no rostin tu dibêjî em dibê erê erê rostin dibêjin bê û zêrê ku li cem em e muhtoc in, em e feqîr in kê û zêro çi bikê û zêro no bo bivê ji vo zêro ne tew ne tiştek e li bo wan o. Ê ji wan re ferq no kê. Guh ser wî ho wî nobêj me. Gu ev im tu niha rûstî bemkî xwe jê xelis bimkî xwe bi çawî jê xelis bikina. Gu em wê bikujine. Dibê ez e bikuj me îşê te pê neketiye bes tu hoja xwe be kes te nebînê kes bi te nehisê wekî dinê gî bir li ser min bibê wekî dinê îşê te bi tiştekî tune ye. Gu tu xwe dorê re çeke û qîzikê re ew bike yanî eleqeyê veke û hewil bike ku te dî qîzik qediyo bi te hota gerê dan û hêdin sîqet bi te kir. û bi te înon kir, qediyo hêdino bonê ke bê were me ji molê me, kesek li molê me tenê diyo min tenê diyo min ji te çî mol û firên xolê min xoltiyê min el min bê dûre niko niho nê. Hemdon got temom çû ser vê meselê de şixulî. Dorê pêş xwe pî qîzikê ku qîzik li hêvî qîzikê qîzikê min ruqebat kir got çi wext derkeve çi wext tê tebo cîronê hev in. Zaten vê qîziko milet

El min pir pêre dirêj nekir. Corek di dis û sê qîzikî jî hêdina dest pê kir pêre keniyo pêre çav dikir û ber xwe de dikeniyo û dimeşiyo. Yanî mêrik pir pêr dirêj nekir em pê de rûnişt tişkî li ziqoqê wanî sekinî carna yek car pêr disekinê pêr şûrê dikê rû bi rû pêr şûrê dikê hindik hindik û vedigerê. El min rûkê pêr şûrê dikê hêdina qîzik qediya yanî Prepared Dewdistnê got, Welat xwezim me êsta em ji xwe re tenê wenî bê tirs em rûnin. Pîk ku kes me bibînê welat tirs min hoj virdo wirdo kes derkevê min de me bibînê. Qîzkê got, No no no ez nikum li der dûra mol kevim. Ez der nukem derveyî mol. Yanî derveyî horetê got, No no çira herî derveyî horetê. Got, Molê min û te berhev e. Molê me li ber hev e. Got were molê me û dî min e tewnî li mol e. Dî min werg dorê bo xoltiyê min xolî min û nizib çi werg molê me pûşe. Û anî li te dereng bimînî. Bes em çikek qehoka xwe vexwin û çikek xwe şûrê bikin û tê vegeriye. Qîz tamûm got, keniya got tamûm. Ê niha qîzek muqabela xwe heye. Rendîvû xwe bi kurk re heye. Çûye dina. Nizane xwe bi çi hawî çêke. Berê zêr pir li xwe dike. Vê carê sê qot zêr li xwe kir. Xwe tij ji zêr kir. Seba temokê vê carê kurik bibîne ye hîn li bo wê qîmet bû. Çû xwe çêkir û xwe tij ji zêr kir. Wextê miqobelê hûna hedit kirinî bû, qîzik çû wê derê û çulqê pir xist. Xwe pir jê re hemdon vekir, derbose hindir kir, çû bire salonê, salên dir rûniştîn li hewşê. Ê diya hemdon jî li wê derê xwe veşartiye. Rûniştî xwe veşartiye ku viqî zikştûn nêrûnon e. Vana ew dî xwe her di bi hev dira bi hesinekî û bi ke û bi çûyê mezin û di serî qîzikê de û di nigê qîzikê de û ciwanê qîzikê tiştekî di qîzikê de heta qîzik dimire. Ku qîzik dimire zêr mêrê wê tişt miştî wê gîjê derdixin

Onî çîpan togî xweşik dûz kirin û dîsar qîzik ew kirin yanî bêle nokê ku qîzik di hundir de ye çi cesed mesed di hundir de ye wer gor tolê eşk dibe. Ê no dest bi merhelê dikirin badê ku qîzik kirine kî û bermî li ser gî çîmento kirin û ser girtin, robûn çi kirin? Robûn mol.

Xwediyê qîzikê qîzik merok kirin vik zo melkum o. Bo vik pir ji qîzê xwe hez dike, pir pir neyşî gotino qey yenî xotirî bo vik e yenî ser di ziten şikestî yenî ino qîzê xwe wenî qelewe û nebîne qîzê xelkê meselan loma ser ve vî howî yenî dinêrê nesîbê xwe dereng got, nesîbê xwe not û dereng mo. Îşta bo wek dîl xwe pir serd û çewt e, seba vî wî wê pir dir da lînê li bo bûy xwe pir giron e. Bo wek du rikê serd û bû dila pî wek îsko ku do çî dibe. Do rê ji dê pirs dike, ji xwîşk mişko pirs dike, ji giyo pirs dike, wo dorin, wo tên qîz dike no bînin. Dorin ji ewê pirs dikin, ji hevol mevolê wê, cîronê wê û ji nos û merî wê gî pirs dikin, kesek dibe em hojê tirnana.

Û çûn li mol molê dinê gerîn tama zor nab şûrî zûrî no bin. Zûrî got me dîl mol hemdû li mol hemdû jin jinekê got min nediye. Ê çûn li cîron mîronê dinê cîron gî tama gî pêre derketin. Tama gî ji bo vî we hez dikin û qîmetê bo vî zûn bî xwe pire mihtereme. Gî pêre yordim dikin û robûn çûn geriyon çi kirin çi nekirin qîzik nedî. Ew divê li bo me tine ew divê nê li cem nê. Derdikevin mol mol horet horet.

Têkeve ndir û qîzo xwe bigere. Al min mêrik dorê xwe pitişkînê û çit û dikevê hindir dî xwe nê rehet e di wî molê de dihesê no tiştek di hindirî wî de ewî dibe. Yanî tiştek dilî wî ser dilî wî dibe ku dikeve wê molê dî li xwe tew nê rehet e. Û bîneke qewîn bîneke qewîn yî kolor û tayt û nizam çi û nizam çi

û dilê bovê nê rûniştî tamo zonê ku qîzê xwe derdikevê ser tu ji zêre loma dilî xwe yî nerehet e dibê îlem niha tişta kotî sêrîye seba wo zê rono qîzek bûne çend royê bî di sê rone nê li mal e elmuhim vo her hêvor milet gîtê cimhotme cimhot gîl dûr vî top dibe nû yû wesî dikin yanî Dibên tiştak no be ew dibê min filên roj şûrgirî ew dibê min elên roj şûrgirî kê tê kevê û tê mine ki yênî yekî mezin di meclis to mew kirî ki eme illa min yênî qîzkê bivîn ne eme fehm bikine qîzik ku do çi ye. Der wanî milet rûniştî şûrit kê xwedî beqolê jî rûniştî gudirît kê li wan. Nê şûr tê ser şûrê û nêv şûro do şûrê dikin dibê vû vû hemdûn çi tu wanî çi ye hesikê ye û molê xwe gî

Ehsen şî ti here mêrg re got, ti here careke di malê got wela me çû nihêrî, got me çû gîfer tişt kir me nedî. Got no no tu careke dinê here binê re got mêrg got wela tekere qofî min zota min qopî wan şikênon dî şikênon dî ez herim careke te binêrim. Dibê ez kê mêrg xewê xwe nê bişeviro divê. Xo pîtemberê hozirê şikestiyê dorî dikevê hindir dibe ez kî hecerê pû xwe tenê lê bigerime. Dikevê hindir digerê digerê digerê çi dîqo dikênî lefit nezerî wî dikê. Dinê rê bermîleke şûnê xwê nêdûrxiye dûr ti hewşê rê. Çirov û bermîlo dûrx di ortê hewşê de mû te dî kes bermîl dûrx donî ortê hewşê ye. Tu bê hala min binê vû bermîlo çi te dê. Dên sar wî bermîlê vedikin tu nêrin sar gî çîmentoyê bes zan no vê çîmento di nêrinê hîn nîye yanî ne dûrx di çîmentoyê hone ku kevin bê vînê fehm kirine no vê berî herin çîmento kirinê kewçine.

Çi do çûna Hesekê bi çepelê Hemdûn û dî Hemdûn girtin û hûn kirine tehqîqê. Hemdûn mesela gî goşta ku dîya min hûnî hûnî kirî pêşî hûnî gotin dûro eqwelê xwe xeyron din. Hemdûn gî kire ser xwe ku min gî ew kiriye. Ku bû mehkeme ku gî min kiriye dî min îşê xwe pê tune ye. Û dê yekî ji ku arê vê kurî min yekî bê xêr e yekî hûnî ma ez pê nikonim ku ez gule wî nekim wê